Timanyeti ase eshida yachakerete but bono ekero narenge esukuru form four nkaigwa bono kagoumana agochaka tu agoita mama ake omoseri ogenda mama akogenda ekero agochaka mostly abwo nanye gotoka arondore. The last born, sijui nere omwana oyio omoke nere oretete eshida agoteba tari oye, nere ago- oyio agoteba tari oye, mama nere agoteba omwana noyo oyo oyo oye bono. Akomoshuku bono. Bono ekero omama abwate omwana oyio bono akomotebia omwana oyo iga noyone, akomokania akomotebia bana aba iga kwanza tari bane. Ago agoteba oyo tari oyone kwanza bonsi mbari bane. Okana iga oteba ah tebia mama omino abarigerie tata omino, inche mombe mondusie isiko.
Moche morigererie Gusii Voice naende rituko rinde ngokoretera omoganda korwa chinsemo chia Naikuru riosugo obasi constituency ime ye county ya Kisii. Ase ngokoretera omoganda bwo omonyaroka oyomo omosike omoke ore na eganga ya ogosoma lakini chibesa chiborete chia ogosoma. Ekero ngotegerera estory yaye neri ng'a. nigo are raised ne single parent oyio ore mama omwabo, tari tata omwabo na taiyo aroo but taiyo nka, eyi bono togoteba ng'a are absentee dad. Abange bagotema responsibilities, buna nabere gingotegerera. Bono omonyoro kotete gosoma lakini chibesa chia ogosoma chiamoborire, akanyora omonto oyomo akamoakeresimia akamotebia ng'a maybe you can contact Gusii Voice erio bagokonye at least nabo okonyora abanto baroro iga bagosupport in one way or the other maybe agenderere na amasomo. Ekero twaikire iga iga tokore omogano nere and I want us to listen to her bagoteba ng'a empower girl child maybe mambia nabo arakonya naende abanto bande. Nabo tore iga iga erio atotebia omogano oye. Aa, na nkogania kiaganeti, naende onye noko ase omoyo bw'ogwancha ase baria baratake komokonya nabo akomokonya. I'll put enamba yaye esimi nabwate ngochia are konyekwana, oyo oragane komokonya amokonye directly ase omoyo bw'ogwancha naende Nyasaye nabo agogosesenia ase okomokonya. Mark naye tinkorokwa

Who is Frida? Ng'ai karaere ase ango Frida ning'o? Inki kiagera gwatorigetie omogano ogo norori oyo iga totegerere nabagusii bainde bare batorigerete chinsa echi iga? Ase amarioto angorokwu Frida Kemto korwa Nyacheki Riosugu village Mamogotu, nkorwa ase efamiri eyio ya Atakore okseme ninche ndi the second born ase efamily ya abana six like nabo tobwate eshida korominto na inche nimbwate like niwete nsome ninche gokonya baria baminto bakorwa korwa inse. Eeh bono mama Tabwati kende nere obeire gagotosomi agasomi the first born ase aikire agakora tu form four ogochia moino egasinya alafu bono nainche ninche narenge second born ngasoa eschool like chibesa chikabura bono nonde isiko obokonyi tungorigi ng'endererie namasomo. Gwateba ng'a naye second born seino? Ee. Totebia ngokina kwao korwa korwa buna oromoke gocha gocha. Gwanteiyo ng'a tatomino taiyo nka ng'ai achiete. And what has been happening. Eh kero nde second born tata moroche last kero yainge 2020 corona arenge egasi agachia agatiga bono agachaka like ekero oborwaire riri bwabete bono agachaka nga inga narenge nari namoroche after there agateba naende oiranire egasi. Achete akairana egasi are Kajiado Nairobi but koirana agatanya koirana tari korwa any support ya school nabo okomo reach out komotebia daddy nintakeiri kogenda esukuru ogotebi tebi mama omino omote tebi mama omino abarigerie Tata omino abatari tata omino ning'o inche tindi tata omino like eki naki agototebia. Yaani gwakera tata omino esemi yaye bweka omonyene ogotebia ng'a inche tindi tata omino tari mama omino. Ee tari mama omino abatari tata omino ning'o. Nee buna ere tore ngocha arenge tu noo arenge ekero togokina noo arenge bono aba abake babere nabwo batamorochi batamorochi eyo presence tari gocha.

Ogenda mama akogenda ekero agochaka mostly abwo nanya gotoka are ondore. Kando nyuma atarache kogenda 2020 buna mwakinire gocha gocha which kind of father tatomi nabeire ase omochie oino? Nare omoibori tu oria okoboka tu atebe rero Tatageti tuko noe nkobarora, achake tuko oboumani nkobaita, akobara ama, yaani akobaita tu for no good reason. Agoita mama amoseri, mama agende. Alafu bono intwe totigare iga like, bono eshida ninki omanyete intwe abake ako, yaani togosinyu, like nabo akominyoka atebe ng'a ati mosacha ki kwarenge nere, gai kwagenda, gai kwagenda echiro ekero kwagenda onye chiki echiro, momwarenge nere. Abwo de, bono tokonyara komanya moibori mwamae ng'o barenge rende nere, bono oreta tushida oto include ase amagoso yomoibori otobeke ime bono. Twabani titobwate eshida. Like bono tokoba traumatized, omwana akoenda esukura, ochia konyora ng'a oira nareka naende fights chirenga. Like buna inche na my brother oyo omonene. twabete traumatized sana like okwenda esukuru okoinyora bakinga tari fees okorwa eru mama tari ng'a ne egasi abwate twakorende ebibarua like ebibarua ebio chibesa akorigia ne chimo ogocha koragerera nyomba like motakeiri clothing ebinto ebinge bono school fee. konyora ne eshida yeah. Bagusira lakini timaeti eki kiabeire by the way igoro ya abaibori aba abagaka batamire nka timaeti I don't know ase responsibility chiabeire chinkong'u to a point omogaka agotwara chindobo goita nonye na omong'ina ogenda mh. Gwakora class eight yeah. naki gwa performete.

korwa abwo yaani Yeah, mean yeah. something na barabwo mbacha gosumboka mono buna intwe juu inche narorire buna eshida twakinerete alafu kinkorigereria na mama tari ko- uwezo yende yaani tabwati uwezo oroche mbare bakorwa bake mbatagete bagende esukuru eschool fees bado itakuwa shida Mm. yeah. so kwarangeirwe hema

juu najoineti konya abande bajoiniri amatuko akaya like two weeks tinajoin school bono like okoigwa yaani ng'a bono noche osome bori noche osome oko yaani abande bare esukuru abasani bago bachire chisukuru aye gwatigaire it was yarenge yaani bobe lakini mama akang'a advise akandigeria chi uniform chii korwa ase.

Akagenda, alafu tukaichia tukairaneria tuka resume esukuru form esukuru eyio Naikuru form four gokoba boarding like nabo achete nabo abange gocha ng'igutu nachete naende akagenda achete naende akagenda. Bono ekero aga agocha mama bono ekoba evita, mama agotama juu agocha ocha komorigia ocha komoita omoseri mama bono ogenda. Iga ekero agocha mama omino taiyo ka. tari gotoka aka.
Kwanya kobori mama omino nki ekogera tata omino akomonyanyasa this way maybe bono kwabeire omonto omonene. Nkomobori inde twagontei timetitu ase eshida ere agontei the last born sijui nere omwana oyio omoke nere oretete eshida agoteba tari oye nere oyo agoteba tari oye. Mama nere agoteba omwana noyo oyoye bono. Akomoshuku bono kiagera arachiete narachiete tari gocha like tari gocha pi kera achire once bono ekero mama abwate omwana oyio bono akomotebia omwana oyo iga noyone akomokania akomotebia bana aba iga kwanza tari bane agoteba oyo tari oyone kwanza bonsi mbari bane. Okaana igo tera tari mama omino abarigetie tata omino, inche mombe mondusie isiko. Ng'ai amenyete bono ekero mokoigwa? Tokoigwa amenyete Kajiado. Abwate family ng'a gose? Abanto mbare ororo are nabarabwo korwa inga bagoteba tu tabwati nabwate tabwati bono amang'ana tu tokoigwa ba nabwate mara tabwati. How can you describe your father? Bono tiberi amang'ana Like buna ere ekiakoenda tu negento agotebigwa ayio naro akoenderere naro. Nabo agocha tu atebigwe like nabo akoigwa eruma korwa ase gete egento gete nkoba kere nkoba kere. Eki naki ago take serious abaitere kera kio gose abasereri kera kio gose abakanere kera kio. Oyotatomire nare koba omonto ore proud nainwe.

Maomino nkasikia gokora. Tiakoenda tuma omonto omokorere egasi ya nyomba like gosibia ebinto gokora egasi eyio yeah ogokanwa chibesa chinge chiria akoegwa abaiga abake like bono buna inche efi efare natakeri kogenda bono buna okonyora ekero ntagete gocha ngotomerwa efare ya chibesa chiria chiayare goakanwa omoshahara nachiraka like nonye na endagera riria timbwati besa. ebinto kama ebio. Na baria abakerende nabange, naro ore form four bono ebinto ebio.
Goetire form four konyora ase plane bono ng'aki ng'aki obogima bwabo iga ng'aki ng'ai gwataka kogenda? Inche nabo natagete koirana back ng'irore. But naende ah ikaba like bono bado eshida ngochi goetera nabo chiwe chire chinyinge bado. Yeah. Juu bado efi ngochi kobora ere ngatebiwa buna bono naende nsome ching'aka na efi but nkabatebia omanyete ebinto ebi ebike sijui shopping like moibori ere tabwati pi mama tabwati pi naende ase aikire Agontega gaki ba, nabwo nonya nateemire konyara bono naende ina ki togokora oroche naye inche nabo ngwishete like ogende. Bono yaani egasinya agantebia nonye bono besa torairanere ebinto mbire ororo bire bitakeiri rende bike igo tingonyara bono tinchieti koirana sukuru.
Igo bono oka- okaamua goproceed kogenda ecollege. Eeh nkarabera isiko nkarabera nari bono nachete ko

Nabo onye Nyasae nagosisenetie enchera egete eng'ao, erio okonye omwana oyo ase omoyo bw'ogwancha. Nabwate esimi ya nkoeresa are sk- fee structure yaye, ng'aki eschool fees yaye yabeire gekorema. Nimaete abanto mbare abande eh, barakonye omwana oyo omosike, erio akonye obogima bwaye gose akonye enka yabo as the only daughter ase omochie obo, at least nonye abamura bamwabo bakorwa gose.

I was helped somewhere tata mwabo taiyo otamire tokomanya ng'a who is watching mosamaria nabo erabe aye nabo oramokonye aye onyore ng'a gwa changire story yaye mama mwabo she is trying nabo buna tore iga taiyo korigia kare ase eng'encho abakonye at least anyore nonye shopping neba ne esabuni abana bande mbare gochia inse iga iga. nomogaka taiyo, esegi botuko bwaki ekero are iga iga ng'ina taiyo. Can you imagine? So gwajoinire nabauro Kakamega KMTC, ng'aki gwajoineti? Mo- ng'aki ng'ai school fees yaruete gwa- gwa- gwasoerete? Mochango okoretwe ekenyoro? Omochango nabo obangetwe okore but issues chikaba raised up like bono abanto mbare ororo batagete gokora omochango yes, mbare ororo abanto bagoteba tata omwabo kaiyo are, bagoteba tata omwabo ache timanye gokora omochango, tata o- tata oyo gakorangerigwa agokana tari gocha agoteba iga abwo nabatigere natigerete omokungu oyo na abana abwo, abwo tindi gocha. Bono omochango tochieti okorwa, Bono ekero nakorete form four nachiete goaso Nairobi, nkarigia chibesa nkanyora chibesa echio nanyorete nka save nkagenda ngakana esi nkawoyia esatificate korwa the esukuru nasomete. Alafu bono echio nasaveti nachio echio nanyorete nka nkajoinia ebi nanyorete tu ten thousand nachio nabwate like ngatumia buna efare.

ekainga naende bakana oyomo may be omonto oyomo otenenerete aye tori gokora mochango moibori atara ataracha. By the settings sia ebinyoro sikuizi omonche omorigereria ah, neri ng'a bagokonya omonto agokonya abanto bagoteba ng'a ekero tari na abanto bande ase ecommunity nowadays it's very hard ko- koget support naki okorora abanto baria bagokonywa neri ng'a baibori ngokonya sikuizi abanto baria bakeregister ase ebi- ebinyoro. twaraetire ebinyoro abanto bare register okorigererigwa eregister yago ng'a how have you been supporting others so that you can be supported so it can be true ekonyarekana ng'a onye omogaka oyo tare gosupport nonya nere abanto baye mbare gosapotigwa na abana abane abakoroche ng'ai bagochi korosia chibesa chia ogosapotia abanto ebinyoro.

entire course. You are welcome to come support and I know Nyasaye takogotiga. Ne nomote care noba buna ne guardian angel onya kuru ng'ora ng'ora at least neba ng'ora ng'ora komo support Nyasaye naba ako- akogos- akogokonya. Aye naboigo.
Mm. Chigosaba kwane tu. Nyore onde bwensi oyoranche tu konsapoti in any way. Like nonya ne rent nonya ne endagera yaani ekero nkwenda esukuru okonya inde traumatized nigo ngotiga esukuru nki ngokora ngai nkogenda nchigo nki ndakore yaya like eshida. How can people help you? Naki baragokonye? Oyo orankonye tu in ogoakana tu eschool fees.

Enamba yane ere 0701879502. Naende bokoirorera. 0701879502 Frida Kemto Evans. Enamba eyio ya Frida Kemto Evans noyo ere ase screen iga iga. Oyo oratake komoakera esimi nabo akomoakera, oyo oratake komokonya directly nabo akomokonya. Bwensi oratake koba eguardian angel ya Frida, enamba yaye nere eye iga y'esimi. Just support her. Maybe she will be a story to tell in the future ng'a nachete iga iga naende akanyora abanto bamokonyete. Maybe she can inspire naende gokonya abanto bande kae ekero nere arakore. Togochi gokora ase eng'encho ye chingaki naende embura nenyinge gusii. Inki oratebie omorigereria oito okorigereretie chinsabu na echi iga? Oyio oranche gonsupport, nsupporte. Ase enchera ende yonsi oranyare tu nabo nko appreciate. Yaani ekero nkobera isiko iga abande bare esukuru nakoranga tari buya ngosaba tu onde bwensi obwate omoyo bwa ogwancha ase omoyo bwa ogwancha tu monkonye ngende esukuru.
One word to your father if he comes across this video.
Nabagwancha tu airane back home ntomwanchete like abana baye twamoa amaiga tu atorire like abe like buna abanto bande isiko iga iga bagokonya abana bande nere nabaria baye barakonye.
And a word for your mother. Egento tu ndamotebie, nomokong'u are, bado nagenderete koba omokong'u, agenderere tu gotosupport nere tu a support no onde bwensi akonyora iga abwo ase ekenyoru. Eh.
Omwana omonyaroka gosoma baka bono naende akorigia egango ya gosoma challenges nkoba chire sana ase abana abanyaroka but I've come to realize abana abanyaroka nowadays they need education sana nere ng'a omonto okoba support sometimes taiyo Let's empower this girl, Nyasaye kare agosesenie omokonye ase omoyo bw'ogwancha please just do it. Yaani Nyasaye nabo akogosesenia ase enchera emo gose eyende. Erieta riaye noro rere ria Frida, Kemto Evans. Frida Kemto Evans, enamba yaye esimu noro ere iga agwo. Just call her, mpesa her, oyo orata komosupport in, in, in rent you can do it. 2500 eh, ase omwaka in 10 months that is uh, 25000 right?

Mwamogotu, Mwamogotu bobasi, constituency y'ababasi. Omwana oino nare iga iga, onde bwensi omanyete ng'a omobasi, omobasi, omobasi, abanto korwa nyachaki baria moseseniri Nyasaye, omwana omino oyo iga akonyanga omwana omino. Abagusii in general, eh, omogusii korwa Nyamira, omogusii korwa wapi na wapi.